Okay, minto bwairire naki mogendererete ah, onye kore omogeni ase epeji eye welcome ah, genda igoro ari rigireria amachiko ah, erinde nari toranyare kotumia ribaga eri twaeirwe emetandao gwekonya gose gokonyana Ah, rero ntoete gokwanera young people. Young people, we are, you are the reason I come here because I'm a mother and I have um, young adults. My oldest son is 24, nibwate 21, 18 no mwana onde 11. So uh, ekero mokondera ngokwana iga iga tindi gokwanera makonga aria are 50 plus. Ngokwanera onde bwensi ore 50 gochinse. You are my target audience because abanto abande nabanene kombua bono nabo bagwenerete kondata rinche ngwenerete mbare aye. Monto monene ndiogo. Igo onde ore 51 gochia igoro aete okonya gosaria chinguru chiao okonya kobwatia amang'ana ngokwana because nabo arakogechi because aye nomonene kwara aberire ense eye kombua. So, uh, onye kore omogeni ase group eye soe group mbuya mono this December now we are allowing abanto ba post ebinto biabo bakoni motumie platform eye so rero ntete gokwanera young people and what I have seen eh, emetandao yasareirie abanto abange sana obogima moroche buna togendete kobwatia ebinto isika moroche chipeji buna abanto bagendete gokwana kero omonto gatete gosoa emetandao abande mbatete barosi chibese abande batagete batware fame abande batagete batware power yani bono omosu Gosugumana nkore emetandao lakini tiga mbatebie for you young people let me give you free advice eh abande twachete social media ekero twakong'ire tobwate abana tore abang'ina I was 34 years old ekero nachagete gotumia chi platform chia social media in the beginning social media yarenge ntwabwate my space for dating website ntwabwate chi chi social media abao abanto bagatumire kare lakini for me Facebook nsoete almost 15 years ago. Facebook iga yarenge egento giokobeka chibii chia abanto barore chibii chio baria tobwate abana iga iga abana baminto bare Kenya barore abana bane twasoete emetandao ase chibii chio ake ake etaraba gati kende iga inche ngatiga emeremo ngachaka ebiasara. Ekero nachaka ebiasara ngachaka gotumia Facebook kooni ebinto. Eyio in twenty fifteen nkorengereria iga twenty sixteen actively nkoboka nkonyora ebinto na ebinto bikorwa Kenya I sell products from Kenya nabeka internet. Nkanya koonia ebinto nkanya koonia ebinto twenty sixteen iga ndoche gose fifteen. Nari najoinetie egroup yane entang'ani, egroup eye nonya nare koonia ebinto kabisa ngakora ebiasara ngatiga emeremo full time ngachaka gokora emeremo part time mpaka bono nanye koirana emeremo full time yeah because ebiasara biria nare gokora iga aria social media. 2017 nkaigora chigroup echi ibere chia amasase na amachuma na amasase mbabwate egroup yabo ere ang'e 58,000. amachuma atore 200 and something thousand. Chigroup eye togatumia chivolunteer abanto baito abasani natwarire great friends babo Benji babo baba Jackie, Nana, eh, Lona, ab- ab- aba obisa ah, eh, oyonde ng'aki oyo are korokwa bono um, ng'aki akorokwa um, Mosima Togatumia abanto abao aba volunteers korosia egroup eye. Korwa 2017 mpaka bono iga buna moroche egroup eye egendererete kogenda. Two years ago egroup eye egacha egaika chigroup echi Facebook egachaka gochenchia amachiko. Egroup eye egacha egachaka kabe enene sana togasinywa konye manage. Because abanto baria bagavolunteere gokonyia chigroup echi mbabwate emeremo yabo, kera omonto bono akaba busy ne career yaye, togasinywa komanage chigroup echi, tokarigia omonto ogoakanwa omanage chigroup echi. Chigroup echi echire managed nomonto korwa Kenya, abanto babere bakomanage oyomo omanage egroup y'abasubati, oyonde omanage egroup eye. And they are on payroll every month, I pay them out of my own my own money, chibesa chiane nkorigia.

Why do I do that? Because I have noticed abanto abange abasae batagete gocha emetandao batenge, abande batagete gocha barusie chianga, abande batagete gocha ng'a babeke obonyira, abande batagete bache konya korama abanto, abande batagete yaani abanto bagokora all kinds of rubbish go create content ng'a erinde baakanwe. Ng'a YouTube ngwakana ere, Instagram ngwakana ere, kwerende eye TikTok ngwakana ere, all these platforms. young people baminyokire gochia bakoenda ng'a nki content bago create baakanwe. The amount of time young people gwa spendeti to korwa ekero gwa joinetie emetandao ogachaka gotenga, korwa riria gwachagete gotenga mpaka bono, ntari togende orie ge- getabu kiago origererie ng'a ki chibesa eria nga kwarosirie gese ochaka gotenga bosa, chibesa eria nga kwarosirie gese ochaka kobeka obonyira emetandao. Chibesa eria enga kwarosirie gocha gochaka korusia chisuruari chiao e internet. Ebori ng'aki rigereria ase ebudget yao bono December. Korwa January mpaka December chibesa eria enga kwarosetie emetandao. Young people I'm very passionate about you because I'm a mother. Egento gwenerete okore bono 2023 ngocha ere tigana na amang'ana ya emetandao gotumia emetandao konya gokora obosensi erinde ng'a onyore followers. Tokonyora followers

Igo bono ribaga togoakana Facebook, tiga toakane abanto bakorani buna inche tiga ng'akane abanto aba bakorani epage eye iga iga, eh, erinde monyore mwensi eplatform na inche nyore eplatform, onye although inche tindi koonia ase chigroup echi chia abagusii because eclients bane bare iga iga America, igo nde chigroup chia America ase nkooni chiproduct chiane, erinde abanto baito banyare gotumia eplatform eye banyore baria babwate content engiya banyore views, baria babwate content ya ogoakanwa baakanwe. So that way timbasa goakana abanto baria ba isiko. Igo onye tora like my page, like my page because directly or indirectly it's going to help you especially onye kore page ego gotumia page eye. Okay? Ekero gwachakire ko konye product kwabekire ng'a nkonye ore eh, chiearing echi kwabekire ng'a nkonye ore chingoko kwabekire ng'a nkona chore obonyansi kwabekire ng'a ngoita ore chinko Kore follow up, bwatia abateja baria bao chicustoma bao obaborie ng'aki chinko motagete chitwe, motagete chi earring, motagete omochie oino orabigwe, motagete chimbera chiremwe, whatever product otagete koonigwa, nyebokere, tiga koboka konya gotenga, tiga konya koboka konya korigeria ebinto bia abande, e- egento keria kwanachire ekina ng'a naki otagete koonia, keboka ogetange ase kera rituko. Twara estrategy gose lay estrategy yogo.

Mbeke product eye onde tari kong'ura product eye. Brand yourself. Ekero otagete gokora egento brand yourself. Decide ng'a ki gokora oku keeping up with Penny O. Buna inche bono ebiasara biane ekero okoigwa erieta keeping up with Penny O nomaete ng'a Penny ng'a. Ekero okoigwa Barack Obama nomaete ning'o. Ekero okoigwa Donald Trump nomaete ning'o. Ekero okoigwa Uhuru Kenyatta nomaete ning'o. Raila Odinga nomaete ning'o.

Ngachia koboka rituko rinde iga omonto oito konya gokoengechia nkaete ng'a Facebook nkoengechie ani hackers nkoengechie bakang'ura epage lakini mbang'ureti chi headband echi nonya chire mbwate chi headband echi ang'e 25 yeah brand yourself so people can identify when ekero ngoteba ng'a omosayansi momaete ning'o ekero ngoteba Miggy momaete buna ning'o ekero ngoteba ng'a DJ Bani momaete ning'o ekero ngoteba ng'a Millicent Omanga momomanyete ntebe nana bwegesama omomanyete. Benjamini bogonka nkoigumora amarieta ayio, abwo nabanto bakorire omokia bairire amarieta abo banyabrandire ebrandi osoke as a brand. Nigo okonya gotenga Facebook bosa nonononono imoka brand yourself erinde oimache as a brand that is going to be visible by focusing on what you want to sell. Rigereria

Knows ng'a inche mbwate armis, knows ng'a inche mbwate ebinsari, I am identified with things made in Kenya, onye gwataete chianga korwa Kenya I have, when you see me iga America buna bamanyete baria bamanyete abakenya bare ti- chi- ne chimillion they know ng'a Penny Ongwenyi of New Jersey nkooni are ebinto korwa Kenya brand yourself and emerge with your brand come out as a brand